Helo a croeso i ddinas Lviv, siwrne 5 awr bore yma o Wyshorod mewn minibus. Mae trwy mynyddoedd Carpathia sydd yn fendigedig, maen nhw fel Awstria neu Eryri yn bert iawn, ac uh, dyna fel bydd hi, well, Power Now, dweud Guten Tag yn credu bod fi'n Almeinwr fi'n credu. Uh, Ond bydd hi'n lle poblogaidd iawn 'da twristiaid unwaith bydd y rhyfel a pethau wedi gwella 'na. Yym, un peth fach arall am Ddifrif, mae'n ddinas hyfryd, mae'n lot neisach na Caerdydd hen, adeiladau hyfryd o'r canrif 19. Yy, un peth i'w sylwi, mae pobl yn aros i'r golau troi'n dyn gwyrdd troi'n wyrdd, dyn coch troi'n wyrdd cyn bod nhw'n croesi'r hewl, yy, felly mae hwnna'n peth diddorol. Yy, dwi yma o flaen cofeb neu pwt sydd yn y fersiwn Gymraeg o Wikipedia. Un o arwyr mawr yw Craig Mae bachgen dywyll wedi bod yn bwrw glaw. Yym. yn geithwas i bob pwrpas. Oedd yn artist o fri, oedd yn fardd, oedd yn llenor, oedd yn gyfieithydd. Nath e lot, falle mwy na neb, i ddyrchafu y iaith Wcraneg yn iaith a roi safon iddi, neu un o'r pobl roedd safon. Ac ar y pryd, oedd na darn mawr oedd Wcraneg yn sicr, falle gyda ni rhai o siofnistiaid Rwsiaid bod hi jyst yn dafodiaeth o Rwsieg go iawn, neu falle hyn yn tafodiaeth o Pwyleg ar ochr arall hefyd i fod yn deg. Um, ac nath e lot i ddyrchafu hwnna, ac mae'r gofeb yma anferth Cyfrif arall hefyd i Ifan Franco, dyn bach yn hwyrach yn y ganrif, wnaeth rhywbeth tebyg. Ac y rheswm mae Wcreinid yn bod o'n ymladd dros ei wlad ac ymladd dros ei hiaith yw bod nhw yn dyrchafu harwyr. A wedyn mae pobl yng Nghymru wythnos diwethaf, pobl yn dweud, wel ni'm yn gwybod dim am diwrnod Glyndŵr. Wrth gwrs, does ta'r ddawr nawr, gofebe i pobl enwog Cymru. Felly lle mae'r cofeb i Saunders neu Emrys ap Iwan neu Iorwerth Morgannwg neu Eileen? Mae Cranogwen yn mynd lan yn fuan, Llangrannog, grêt, ond dwi'n teimlo petai Bydd hynna wedi mynd gallu mynd am degawdau yn ôl. Felly mae'r Ukrainiaid yn dda iawn am dyrchafu pobl. Dwi'n yn gwybod pwy yw'r arwyr yma. Mae'n sawl un yn dref yma. Falle bod lot o bobl yn Rwsia ddim yn gwybod, neu pobl fwy o twp yn Ukraine ddim yn gwybod, ond maen nhw dal yn cofnodi hwn, a dylse fod cofeb mawr sy'n marhawdd i ddeall i gwenallt uh, neu beirdd eraill ni. RS Tomos, dyma hwnna. Felly, dwi'n meddwl bod dan ni lot i ddysgu o'r Ukrainiad. Hynny yw, y dadl mawr fan hyn oedd y pobl, oedd y Putin yn dweud, o, oh, mae'n Russophobic. Mae pobl yn, um, yn arbennig fan hyn yn gorllewin uh, Ukraine, maen nhw'n Russophobic. Ti'n bod ddysgol Cymraeg gallu hagor neu ymdad dros datganoli o chi'n anti-Saeson. Dim byd i wneud â hynna, ond pobl fan hyn eisiau un statws a parchu rhaith. a'i diwylliannau cenedl ac mae unrhyw gendda bod e'n Rwsia neu Ffrainc neu Sbaen. Ac, um, felly mae dyn ni lot fawr i ddysgu o Ukraine a mae Lviv yn ddinas hyfryd iawn. Mae werth i chi mynd yma unwaith eto. Sa chi ddim yn gwybod rhyfel ymlaen, byddwch chi'n callach. Lot mwy o milwyr wrth gwrs yn uh, orsaf drenau fe byddwch chi'n disgwyl a postediad hyd y lle. Ond uh, yeah, mae'n ddinas hardd iawn i muno gyda A fi siwr unwaith bydd y rhyfel drosto bydd llawer o bobl yn dod mae mae'n sicr yn werth i ei chofio yn dyd yma. Cofio i ba arall. Pob hwyl.